Hello, Citial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah van chim ka duhmi cu a hlei in lailei nih kan hmanmi battery le solar kong a si lai. Zeiruang ah dah battery a ngan biapi kan cawk si zongah, a fami kan cawk si zongah caan saupi kan hman khawh lo. Kan battery a rawh colh, kan solar a rawh colh timi kha tutan video ah van i hrawm hna usih ti ka duhmi a si. Solar le battery a hmangmi na si ve si si ahcun hi ka video hi na caah ṭhathnemnak an pek lai ti ka zumh cu. Battery le solar hman ning cu ahopaoh nih kan hman thiam dihmi khi si ko. Sihmanhsehlaw a nilan hmaan deuh in kan hman si ahcun caan sau deuh kan hman lai ti kha a fiangmi si cucaah cun zeitindah kan bunh lai i kan hman lai ti kha tutan ah van chim ka duhmi si. Hi ka video na zoh hlan deuh te ah ka Facebook page simi Siṭhial Technology te hi follow in ka bawm law cun ka YouTube channel simi Siṭhial Technology te zong hi subscribe tein ka bawm na hawi nun hawi pa thei ve hna se ti na duh si ahcun share zong in ka bawm ti kha sawm ka van duh hna i solar laboratory kong a thei ngai cangmi a fiang cangmi na si ahcun hi video hi zoh a hau lem lai lo zoh lo khawh si ko a hngal rih lomi thiam rih lomi caah ka van sarmi si ti te zong kha van chim hmasa ka duhmi si Tutan ah a bik in van chim ka duhmi cu solar le battery hmanning a tlangpi pali in van langhter ka duhmi si. Cucu a tlangtar pakhatnak van kal colh ko silaw lailei nih battery le solar kan hmanning timi tlangtar pakhatnak van chim ka duhmi si. Lailei nih battery le solar kan cawk tikah Tahchunhnak a batṭhi kha zakhat ṭha maw kan cawk, za le kul ṭha maw kan cawk, sawm sarih nga maw, sawm nga ṭha maw, kul ṭha maw kan cawk. Le cu tikah kan hmanmi kan solar kha zeizat ṭha dah a si ti kha a tuak kan thei ti lo. Tahchunhnak ah zakhat ṭha hna kan cawk silosile sawm sarih nga ṭha batṭhi hna kan cawk tikah kan solar kha za le kul ṭha te hna a si. Kan solar le kan batṭhi kha ai keih lo tuk tikah kan tun tikah khan kan battery kha chun hlan te hna a tlok tuk le khakha acid kha ni hnih thum ei tu na cun a reu le battery rawhnak ah a hman ma cucu lai lei ni tam deuh nih kan rak hngalh lomi kha si a hlan ah cun ka solar in battery ka tun tikah a tlok ngaingai tha ngai ko tiah kan rak i lunghmuih ngai le a tlawh ngaimi kha thil tha rak si lo ma khakha la cu caah cun Cucu kan battery tha le kan solar tha ai keih ma keih lo timi zong kha kan hman ning ah tlawmpal te van chim ka duhmi si. Cun solar le battery karlak ah kan hmanmi a hri te, wire hri te zei bantuk dah kan hman? A chia tukmi ma kan hman? A ngan tukmi dah kan hman? timi zong nih khan lai rel. Na cucaah cun mah kong kha cu next video zong a duhmi kan um pah ko si ahcun chim thuah ko van i zuam te lai. Cun pahnihnak ah van chim ka duhmi cu Battery le solar tha ai keih maw ti kha si. Tunai pakhatnak ka van chim pah cang bang khan battery hi tahchunhnak ah zakhat tha nei cawk si si ahcun solar hi a sining te si ahcun battery i a let khat tha khi a hau. Battery so- battery kha zakhat tha si si ahcun solar hi zanhnih tha a tlawm bik za le pak za le sawm kua watt kha a haumi a si. Le solar tha a let khat solar tha kan cawk tik ahcun Zeidah hmanpiak chih a hau kan ti cun a karlak ah controller timi te kha hmanpiak chih a hau. Solar controller kan hman lo si sia cun battery kha kan tun tikah a pim tuk lai i zeitluk battery nganmi nai cawk zongah na cucu saupi khan loin a rawh lengmang nak ka si. Le cucaah cun kan battery le kan solar tha kha ai keih kha a hau. Macu ai keihnak ding ahcun ka chim cia bang khan battery tha zakhat si si ahcun solar kha zahnih tha si lo seh zala sawm kua tha cung a si hau. Phundang kan chim si an battery tha i a let khat kha a hau. Sihmanhsehlaw cuka karlak ah controller timi te kan hman chih lo sisi ahcun macu controller kan hman chih lo sicun battery kha a rawk ṭhiamṭhiam lai. Macu a tanglei kan van chim ṭhan te lai. Cun pathumnak ah van chim rih ka duhmi cu zeiruang ah dah battery caan saupi kan hman khawh lo ti khi a si. Zeiruang dah battery caan saupi kan hman khawh lo ti si si ahcun atu a cunglei ka van chimmi pawl kha si ko. Battery le solar kar te ah meitha a ṭhingtu controller kan rak hman lo ruangah khan si. Cucu controller kan hman si si ahcun punghman in a ti in 24 hours in ceh khawh si. Ni a tlan tikah amah nih tun lai, a pih bak in amah nih auto in a phih lai i khatikah khan kanmah nih zeihmanh rianṭuan hau ti lo, va phoih len, va ceh ṭhan len hau ti lo. A pih lo poah amah nih tun lai, khatikhan controller nih a khan lai. Cu lai lei nih kan rak hman lo. Direct in solar in battery a kan ceh top. lo hna kan kaltak i chun i tlak te rak i cep. Zanlei ah mei kan van, thaizing ai cep ṭhan, a tlok tuk tikah da thum ni li um si ahcun acid kha a reu colh i ma cu acid a van reu tik i kan tun chih tikah zeithla um kan ti ahcun battery a chunglei i a khan ai delmi tete kha a lin thluahmah i makhan rawh. Cu tikah battery khi kan cawk in thlali nga kan hman ah a rawh colhnak khi si. Ma cucu pathumnak ah van chim ka duhmi si. Cun palinak ah van chim ka duhmi cu controller hman a ṭhatnak si. Solar controller ka timi hi aa phun hnih in um. Cucu PWM model in le MPPT timi inn pahnih in um le mah ka kong kha cu next video zongah chim khawh ṭhan kan van i zuam te lai le. Cucu controller kan hmannak nih zeidah ṭhathnemnak a chuahpi kan ti si ahcun a pakhatnak ah acid a reu ti lo. Controller kan hmannak ruangah khan kan battery kha A zatawk in maka controller nih mei a hei pek, meitha hei pek i a tun. A pih tikah a kham piak. Cun a tun tik zongah a sit kha a tlok tuk ti kha um ti lo. Cu tikah cun a sit kha a reu ti lo. Cucu a ṭhatnak pakhatnak a si. Cun controller hmanh a ṭhatnak a pahnihnak zei thil si te cun battery ce le phoih lengmang kha a hau ti lo. Macucu a ṭhatnak si. A tein ceh khawh si. Le macu kan ceh tik ahcun lo kan kal zongah zeihmanh thinphan a um ti lo. Zei rian kan ṭuan tak zong thinphan a um ti lo. Solar a rak i tun lai. A pi in controller te nih a kham lai. Kan takhan um ko la. Le cu tik ahcun 24 hours in ceh phoih hau ti lo ding, phoih lengmang hau ti lo dingin a tein ceh khawh si. Macu a ṭhatnak pahnihnak. Cun a pathumnak controller kan hman ruangah a ṭhatnak pathumnak cu caan saupi tiang a nguh. Acid a reu ti lo. Batṭhi kha ceh lengmang, phoih lengmang a hauh lo tikah palat mainas zong kha i palhnak lam um ti lo. Cu tikah cun caan saupi batṭhi kha kan hman khawh cang. Le cu tikah cun aa caan saupi kan hman khawh tikah kan ca zongah thil tampi ṭhatnak a kan pek. Le cucaah cun batṭhi le solar hman ning kha a tlangpi in tutan video ah aa van langhter ka duhmi si le Hi ka video hi a zohmi kan tam pah, a duhmi kan tam pah ko si ahcun battery le solar a pehtlaih ning cun controller bunh ning cun zeitindah a rianṭuan ning si hei ti bantuk. Cun battery ah ai ṭialmi a ṭha. MAH te hna, AH te hna ai ṭialmi pawl a sullam khi zeidah a si? Cun battery in mei kan van tikah kan baṭhi ṭha le a chuakmi kan vanmi meitha a wat kha ai khat makhat lo, ai khah lo ah zei thluachuak, ai khah ah teh zei bantuk ṭhatnak dah a chuak timi pawl kha ai keih le keih lo kong zong kha ka pawl vialte kha kan duh ko sisi ahcun next video zongah chim khawh ṭhan kan van i zuam te lai. Le cucaah cun hi ka video hi a tlangpi in va ka van chimmi si caah khan kan fian lonak zong um kho men i comment zongah checkbox zong hal khawh ṭhan si. Hi ka video a zohmi nan dihlak cung lunglawmnak tampi ka nei.